Gowşut han, Sarahs galasy, üçünji bölüm. Eýran topragyna gadam basylyp, tä Abbas hanyň obasyna ýetilýänçä Gowşut bilen Täçgök serdar hiç hili üýtgeşik waka sataşmady. Sorag-ideg edilip tapylan han obasynyň çetinden girilen bada welin, Ýeriň astyndan çykan ýaly birden peýda bolan ak köpek atlary arkaýyn ýöremäge goýmady. Köpek diriň-diriň towusýardy, agzyny giňden açyp, janagarly üýüdýärdi. Ol atlaryň aýagyndan ýa-da guýrugyndan agyz salyp bilmese-de, ýolagçylary esli wagt güýmedi. Itiň janygyp üýümeginden bolsa gerek, oba ýetilen ýerde ilkinji jaýdan iki sany epeý adam daş çykdy. Ilkibada olaryň bolşy parahat ýalydy. Emma atlary synlanlaryndan soň olaryň Höjer agada adam däldigine göz ýetirenlerindenmi, nämemi, üýşerişdiler-de, derrewem pursatlygýa girdiler. Olar uzak eglenmän hem daş çykdylar. Bu gezek Gajaryň ikisiniňem elinde uzyn milli gara mygdyk bardy. Birdenem olar edil deşilen ýaly obanyň orta tarapyna garap, bir zatlar diýip gygyrmaga başladylar. Olaryň deňzelesinden belem alan ak köpek ilkikä diriň-diriň towsup üýrdi, birdenem sesini tapba kesdi. Gajarlaryň galmagany ak bolup galan Täçgök serdar itiň hanja dym-dyýas bolanynam görmän galdy. Aradan uzak mahal geçmänkä Abbas hanyň oba daşlary basga düşdi. Uly-kiçi aýaga galdy. Hataryň aňry çetindenem, orta gürpündenem eline çem gelen zady alyp, näme matlap bilen bu ýerlere gelendikleri heniz aýdyň däl iki atla tarap eňşip gelýänleriň sany köpeldi. Gowşut atyň üstünde bir durkun üýtgetmän, bolýan waka tomaşa edip otyrdy. Ol çozup gelýänler hakda-da, gara myltyklar hakda-da, olaryň edip biljek işleri hakda-da oýlanmaýardy. Ol diňe Abbas han bilen ýa-da onuň geňeşdarlary bilen sözleşer ýaly, iki dili hem bilýän adamy tapmagyň pikirindedir. Galmagal şakyrdy, birneme ýatyşdy. Biynjalyk bolup üýşen kän sanly adam gowşut bilen Täçgögüň daşyna telim gat diwar bolup aýlandy. Gajarlar kimdir biriniň aýratyn buýrugyna garaşýan ýaly üýşerişdiler. Gowşut syr billimezlik bilen töweregi ser saldy. Ýygnananlaryň ýaşy uluragy bolsa gerek diýen çak bilen bir murtlak gajara tarap atyny iki-üç ädim sürdi-de. Essalawmaleýkim! diýdi. Murtla Kajar tüpeňiniň gundagyny ýere diredi. Waleýkim assalam, türkeman! Gowşut oňa düşnükli bolar ýaly parsça söz gepledi, ýöne only başaran zady hem bolmady. Ol iki dildenem garjaşdyryp maksadyny beýan etjek boldy. Biz adamy ki naki bar. Biz adamy Abbas han Müşerref Abbas han Merram. Murtlak Gajar Egniniň üstaşyry gaňryldy-da. Mähemmet! diýip gygyrdy. Orta boýly şar gara adam mähelleden öňe saýlandy. Murtlak bir zatlar diýensoň, ol onçakly arassa bolmasa-da örän düşnükli türkmençeledi. Myhman aga, habaryňy ber! Türkmen beýle garşylanyşyny geň gören Täçgök serdar dilmajyň Myhman aga diýen sözüne ýylgyrman zordan saklandy. Gowşut dilmaja habaryny bermäge durdy. Biz ýaragsyz, güýçsüz gelen ilçi. Siz owaza eşitmegiňize görä, Abbas hanyň elinde bendi bolup ýören biziň adamlarymyz bolmaly. Şolaň ykbaly bilen gyzyklanaýyn diýip ata çykdyk. Hemram ikimizi Taňrynyň haky üçin hanyň ýanyna eltäýseňiz. Muhammet Dilmaç aýdylany murtla Gazara düşündirdi welin, ol märekä tarap ýüzlenip bir zatlar diýdi. Märeke şol bada dargamak bilen boldy. Ýöne gelinler tanap galmak isleýän ýaly, olar esli ýere baransoňlaram aňrylyp-aňrylyp atlara tarap seredişip gitdiler. Murtla Gajar bilen Muhammet Dilmaç gelinleriň öňüne düşüp Abbas hanyň öýüne tarap ugrady. Obanyň içinde ýol we jaýlaryň yşyndan jyrkaýan parslar olary geň nazar bilen öz deňinden geçirdiler. Abbas hanyň öýi obanyň orta gürpünde ekeni. Gowşut dagy pagsadan bina edilen belent diwarly gala ýaly howlynyň howalanyp görünýän derwezesinden girenlerinde münjäniň üstünde keserip ýatan Abbas han özi deň-duş bir adam bilen küşt oýnaýardy. Myhman geleni aýdylsa-da, ähli ünsüň küştde bolany sebäpli, Apbas hanyň gulagyna degen habar beýnisine oňly ýetmedi. Barybir ol gapydan gelnenini aňyp, küştden nazaryny aýyrman, çep elini salgap, Geliber diýen manyda yşarat etdi. Myhmanlar atlaryny teblä baglanlaryndan soň gelip hana salam berdiler. Sala baran han gol uzadyp görşenem bolsa, küştden aýrylyşyp bilmän, gelinlere onçakly ünsem bermedi. Myhmanlar düşegiň arasyna geçip otyrdylar-da, küştüň dünýäsiniň howasyndan dem almaga mejbur boldular. Gabawy düşen garşydaşy soňky göçümini edende, han ýasama alynjyrady-da, küşt berdi. Ýeňlendigini boýun alan garşydaş gyra çekildi. Diňe şondan soň keýpi kökelen Abbas han iki elinem palata diräp yza süýşdi. Oturan iki sany nätanyşa üns berdi. Bu adamlar nirden peýda boldy? diýýän manyda bir murtlagyň birde gapdalda çogrulyp oturan Muhammet dilmaçyň ýüzüne garady. Murtlak gajaryp ýagdaýy beýan etdi. Ýuka ädiginiň başlygyna pitikläp oturan Abbas han kowşudyň gapdalynda ýatan haly horjuna seretdi. Owadan teke horjunynda näme baka? Horjunda-ha bir tegelek nan bar, han aga, diýip, Gowşut jogap gaýtardy. Abbas han çalaja ýylgyrdy. Gowşut ol ýylgyryşdan bir tegelek nan bilen bendi boşatmany geldiňmi diýen manyny okady. Ýöne öý eýesi birdenem ýylgyrmasyny bes edip, agyraç görnüşe girdi-de, kalbyndakyny daş çykardy. Hawa-da, bir döwüm nan üçin ata çykylyp kelle kesilýär, belent galalaram ýumrulýar. Haýýatyň edähedi şeýle-dä. Abbas hanyň sözleri Owuşynyň göwnünden turdy. Birdenem han myhmana sowal baryny ýagdaryp başlady. Sen özüň kim bolarsyň? Hanmyň, begmiň? Han, beg bolmasaň, beýle agyr iş üçin haýsy hanyň permany bilen geldiň? Ýanyňdaky kim? Atlylaryňmy? Men hanam däl, begem däl. Gowşut han diýýärler. Ýöne men uly han dälde, öz tirämiň hany. Tekäm beg böleginiň ýary Gökje diýilýän tiresinden. Bijem atlyklarym däl, Hemram. Muňa Täçgök diýýärler. Ýekelik Hudaýy ýagşy diýip, bile gaýdyberdi. Biz siziň ile Oraz Ýagly hanyň sözi bilen geldik. Oraz Ýaglynyň adyny eşiden Abbas hanyň gözleri janlanan ýaly boldy. Çünki ol Oraz Ýaglyny ýagşy tanaýardy. Ýer-suw dawalarynda bendi boşatmak maslahatlarynda ol ikisiniň ýüzbe-ýüz oturan pursatlary az bolmandy. Näme üçin onuň özi gelmedi? Hanymyzyň saglygy ýagdaýly, indi oňa uzak ýoly atlanmak kyn düşýär. Gojalyk basbarlaberdi, Orazýagly han, Soňky aýdylanlar Apbas hanyň ýarasynyň üstünden basylan ýaly edi. Ol goşuda sözüni paýawlatdyrmady. Nähoşluk, gojalyk jahanyň iň erbet zady bolar ekeni. Has ýamanam gojalyk. Hassalyga derman tapylýar, tapylmasa-da adam biçäre tapylar diýen umyt bilen ýaşap bilýär. Ynha, meň maly-dünýäm ýere-göge ysmanak, emma ýaşlygym, kuwwatym ýok. Ýaşlygy gaýtarýan dermanam ýok. Ýaşlygy satynam alyp bolanok. Ýogsam, men ähli emlägimi ýaşlyk bilen çalyşardym-da, özüm jinne geýnip ýaşamaga hem razy bolardym. Apbas han dymdy-da, Geçen ýaşlyk dünýäsine aralanyşdym, nämemi? Ahmyr bilen baş çeýkedi. Hanyň kalbyndaky pikirleri açyk dile getirmesini Gowuşdan Täçgöwün halady. Gojada syrty görnüp durlan mekirligem, gürrüňdeşinden rüstem gelmek isläp duran gedem häsiýetem ýokdy. Ýaşlyk arzuwyndan çykyp bilmedik Abbas han barybir ony şu gün bilen baglanyşdyryp gepini dowam etdi. Eger şu mahal otuz ýaş alnymda bolan bolsaň, men seni göreşe çagyrardym, diýip, han goşunyň ýüzüne çaga nazary bilen seretdi. Ýyk saňa bendileriňi alyp giderdiň, ýykylsaňam boş giderdiň. Han aga, Sizde göreçden gaýry şoňa meňzeş bir şert ýokmy? diýip, hanyň owrugyna degişmek bilen goşulan Täçgök ýylgyrdy. Abbas han hem ortada içi etden doly tabaga seretdi-de, myhmanyň ýylgyryşyna ýylgyryş bilen jogap gaýtardy. Ýaşyň meňkiden kiçem bolsa, göwräň meňkiden kiçi däl, berre guzynyň etini kim köp iýmeşek edäýlin? Gülmäge ullakan tutaryk bolmasa-da, kim çyny bilen, kimem birek-bireginiň göwni üçin gülen boldy. Şonluk bilenem ara ýumuşlyk aralaşdy. Esli salymdan soň Abbas han Muhammet dilmaja öz dilinde bir zatlar diýişdirdi. Dilmaj, Bilemok diýýän ýaly manyda egnini gysdy. Öý eýesi baş atdy. Bardenhem ol ortada henizem ýadalga duran küşt matasyna seretdi-de, garaşylmadyk sowal tapdy. Türkmenlerde küşt barmydyr? Şu mahala çenli myhmanlaryň göwnünden turan hanyň soňky sowalyny welin gowşudyp halamady. Küşde başy gyzanda Gowşudyň dünýäni unudýandygyndan habarly Täçgök sakganyp bilmedi. Han aga, meň ýoldaşymam küşdi gowy görýänleriň biri bolmaly. Abbas han pek gerildi. Birdenem onuň bedeninde gojalyk öwünjeňliginiň damary tarsyldady. Bolsa-da, ol meň bilen dikip bilmez. Men tutuş ömrümi küşt oýnap geçirdim. Aý, han aga, biz o zeýilli küştçülerden hä däl, diýip, Goş sypaýçylyk etdi. Biz bir hälki güýmenje üçin oýnaýan öwrenjelerden. Bolsa-da, seň bilen-ä küşt dikmeli eken welin, maňa türkmenler bilenem küşt oýnalandyr diýip öwünmegem gerek ahyry. Olar ýaly bähbidimiz bar bolsa dikäýeris hanaga, diýip, Gowşut ýaşulynyň ugruny bukdy. Utulsagam, bizem oturan-turan ýerimizde Eýran hany bilen oýnalandyr, diýip, haňkarardyk. Men razy. Ýöne ikimiz küşti ertir dikişmeli bolýas. Bu gün bizde ullakan it urşy bar. Päh, päh, tomaşa bolar-ow. Myhmanyňam, özüniňem aýdan gepinden hoşal bolan Abbas han ýene ýakymly ýyl urdy. Abbas hanyň obasynyň günbataryndaky çöketlige kän adam ýygnandy. Uly tomaşa garaşýan gajarlaryň galmagaly asmana göterildi. Han myhmanlaryny hem yzyna tirkäp ol ýere baranda, hemmeler oňa tarap seredişdiler. Märeke hana ýa-da onuň ýanyndaky del adamlara däl, inçejik zynjyryny şyňňyrdadyp Apbas hanyň ýany bilen gelýän Mehnet köpege aňtarylýar. Ol köpegiň ady Bisýardy. Bisýar parsça artyk, zyýat diýmek bolýardy. Obadaky ähli itlerden zyýat bolsun diýen maksat bilen Apbas han köpegine şol ady ýörite dakypdy. Bestiar. Şeýle at dakylmasa-da, hakykatdanam bestiardy. Çöketligiň gyrasynda it bary hatarlanyşyp durdy. Bu mahal her kim öz itiniň göwnüni tapmak isleýärdi, kellesinden sypalaýardy, boýnundan gujaklaýardy. It eýeleriniň arasynda edil adam bilen gepleşýän ýaly ony-muny diýip haýwana sapak berip duranlar bardy. Apbas hanyň bisgärini gören beýleki itler gozgalaň tapdylar. Çalarak çyňsaýanlar-da boldy. Sebäbi duran itleriň köpüsi ozal bisgärden bir güle paý alan haýwanlardy. Bisgäriň gulaklaryna ýetip duran gara jähekli agzy itleri däl, eýsem, adamlary-da howatyrlandyrman durmaýardy. Garransaň köplenç ýaşulular ýaly hojalygyň şöhratparazlyk hem öwünjeňlik keseline uturan Abbas han bolsa beýle ýagdaýa çişip, donuny ýaraýjak bolýardy. Düzgüne görä, itli adamlar itlerini hem alyp bir tarapa çekilmelidiler. Emma Abbas han welin olara goşulman, öňki ýerinde galdy. Ol hem gojanyň özüni beýleki it eýelerinden, itini hem beýleki itlerden belent tutýandygyny güwä geçýärdi. Goja kişi şeýdip, ilden saýlanyp durmaklygyndanam uly lezzet alýardy. It urşuna baştutanlyk edýän kişi Mehnet bir ak goýny orta çykardy. Goýun orta getirilenden soň, garpyşygyň başlanýandygyna endik eden itleriň ejizräkleri-hä çyňsady. Dogumlarymyz bolsa, Goý, meňki bolmaly diýen ýaly, bir-birine gaharly hyňraşdylar. Bisýar! Bisýar! diýen sesler eşidildi. Öz ady tutulan Bisýar hereketlendi, emma Abbas han itdi orta goýbermedi. Ol hemişeki ednigine görä, Bio! Bio! diýip elini gaýmatdy. It uruşdyryjy töweregine garanjaklady. Bisýar bilen goýberjegiň barmy? It eýeleriniň hiç birinden jogap bolmady. Bisýar bilen çykarjagyň barmy? Sowal gaýtalandy. Dymyşlyk hem gaýtalandy. Ilkinji baýrak söweşe girip gan dökmese-de Bisýara berildi. Täçgök serdar Apbas hanyň gapdalynda duran gowşugyň gulagna pyşyrdady. Hanaga, itiniň alan baýragyndanam myhmanlara şel-şel berermika? Gowşut söz diýmän çalaja ýylgyrdy. Ikinji baýrak üçin öňkä görä kiçiräk goýun orta çykyryldy. Ol baýrakdan hantama, bir-birlerine meňzeşräk iki sany adam itleriniň boýundan tutup öňe çykdy. Öwrendikli iki it derrew garpyşdy. Emma mahaly bilen netije bolmady. Itler bir-biriniň budundan dişläp duruberdiler. It uruşdyryjy olary öjükdirjek boldy. Şonda-da ýagdaý üýtgemedi. Itleri aýryp, ýaňadandan goýberdiler. Ýene netije bolmady. Olary gyzyklandyrjak bolup edilen telim synanyşyk boş geçdi. It uruşdyryjy kişi itleriň göwresini uluragyndan art aýagyndan tutup, yza çekdi-de, Baýrak şoňky! diýdi. Baýrak berilmesiz eden itiň eýesi sesini gataltdy. O näme üçin baýrak meňki bolman, oňky bolaýmazmyşyn? Uruşdyryjy derrew baryp bakdy. Sen itiň öz bujuda ol itiň agzy degensoň ýapyşdy. Seni öňürti awamadyk bolsa ol asyl ýapyşjagam däl ekeni. Dogry aýtdyň diýip ýeňse hasap edilen itiň eýesi baýragyna tarap ýöneldi. Emma ol heniz baýragyna elini degirmänkä ýeňildi hasap edilen itiň eýesi haýdap geldi-de onuň ýeňsesine seräp goýberdi. Iteneklenen, tentereklänsoň yzyna aýlandy. Yzyna aýlandy-da, ýumruk saldy. Iki ugra garpyşdy. Ýöne bularyňky itleriňki ýaly gyzykly bolmady. Gürpe-gürpe degýän gara ýumruklar degen ýerinde şol bada terzini üýtgedýärdi. Bolsa-da, ol garmak bu ýöňelikde kimiň ýeňip, kimiň ýeňilýändigini saýgarmak mümkin däldi. Sebäbi ýumruk salmasyna ikisi-de ýumruk salýardy. Sögünmesini hasaba almasaň, ikisi-de agyzlarynyň ýetişdiginden gargynýardy. Ýaňsa gyzyksyz geçen it urşunyň çykaran närazyçylygyndan bolsa gerek, kümer bolup duran adamlaryň arasynda ýekejesi-de çykyp urşýanlary aralyjagam bolmaýardy. Täçgök ýene gowuşdan gulagyny pyşyrdady. Bularyň haýsysyna baýrak bererlerkändi, han? Goşut birbada sesini çykarmady. Soňam Täçgöwün garaşmadyk jogabyny gaýtardy. Bize bu zatlardan peýda ýok, serdar. Sen näme diýseň, men şoň bilen diýen ýaly Täçgök egninden ysdy. Goşut Apbas hana ýüzlendi. Han aga, it urşunam gördük, adam urşunam. Siziň itiňize-de taý gelen bolmady. Näme diýjek bolýaň? Ijaza berseňiz, biz ildeşlerimiz bilen salamlaşyp gaýdaýsak? Abbas han ortadaky ýumruklaşyp duranlardan nazaryny bölmän, Muhammet dilmajyň egninden çekdi. Türkmenleri äkit, görkez! Han birdenem ýaş oglan ýaly bolup duran ýerinde towsaklady-da, şadyýan ses bilen ortadakylara tarap gygyrdy. Duruň! Saklanyň! Ýumruklaşýanlar hanyň sesini eşiden mahaldan togtadylar. Kellesine gelen pirime özi-de gara çyny bilen gahgahaýlap gülen Abbas han bisýaryň baýrak alan goýnuny öňe itekläp goýberdi. Kim ýeňse, goýun çoňky! Iki garşydaş akyldan azaşan ýaly biri-birine ýylgyryşyp seredişdiler-de, gaýtadan garpyşdylar. Olaryň gürpe-gürpesi märekeden esli daşlaşan gowşut bilen Täçgöwheriň gulagyna baryp ýetýärdi. Myhmanlary yzyna tirkäp, Muhammet Dilmaç Abbas hanyň howlusynyň gaýrasyndaky uly baga girip gitdi. Esli ýörelenden soň, ol beýik haýatyň üstünde aýagyny sallap oturan gaba sakgally adamyň ýanyna ýetip saklandy. Gaba sakgallynyň elinde gara tüpeň bardy. Onuň kirden ýaňa haýsy reňkdedigini saýgarar ýaly däl, asly ak bolmaly, agzy giň balagy zordan dyz çanagyny ýapýardy. Ol tüýlek aýaklaryny çaganyň oýnaýşy ýaly edip sallanladýardy. Ýogyndan ýakymly sesi bilen pes taýda aýdym aýdýardy. Aýdymyň içinde zol-zol gaýtalanýan Aşysta zaman, aşysta zaman diýen iki sany söz gulaňda galýardy. Ol iki sözüň bolsa kynçylykly zamana, kynçylykly zaman diýen manysy bardy. Aga sakgally Muhammet Dilmaç bilen gepleşenden soň, haýbatdan syrygyp düşdi-de, gelenleri bilen birhili gorkuly ýaly bolup görüşdi. Soňundanam üst-başyny gakyşdyryp-da, aýatyň gyrasyna syryp, gündogarlygyna ugrady. Gelenlerem onuň yzyna düşdüler. Pagsa haýat gitdigiçe täzelenýärdi. Ony synlap barýan gowşut bennilere haýat saldyrýan bolsa gerek diýip, içini gepletdi. Ol şeýle hem bolup çykdy. Haýatyň gutaran ýerinde alty-ýedi sany adam üýşüp otyrdy. Olaryň taýak atan gaýrasynda üç sany gajar uly galmagal turzup nämedir bir zadyň dawamasyny edýärdi. Benniler. Gelenlere kän bir ünsem bermediler. Ýöne salam helik alyşanlaryndan soň ildeşlerine sataşanlaryna az begenmediler. Il-ýurt hakda sorag-ideg etdiler. Ýüregi ýukarak biri-hä çyn hossarna sataşan ýaly gözüne ýaş hem aýlady. Bennileriň birinden özgesi Gowşudan Täçgöwün tanamaýar ekeni. Olaryň arasynda Gowşunyň goňşusy Daňatar aga-da, Duşakdan göçüp gelen obadaşam ýokdy. Apbah hanyň öten agşamky beren kesgitli jogabyndan soň Gowşut küşt oýnamakdanam lezzet bolmajakdygyny öňünden bildi. Ol sarahs ýaly ýoldan bu ýere küşt oýnamak üçin gelmändi ahyry. Onuň aladasy oýundan, senekden, oýunda utup boş keýp çekmekden düýplüräkdi. Ozalam gowşut esasy maksada göwnünden turmadygam bolsa, özüni bir-biregiň göwnüne degip ýören öýkeli-kineli goňşy däl-de, arzyly myhman hökmünde kabul edýändigi sebäpli Abbas han bilen küşt oýnamaga razy bolupdy. Umuman, şol esasy mesele hasap edilýän gepde gowşut diňe gajarlary günälemeýärdi. Ol meselede türkmenleňem günäsi ulydy. Özi alaman bolsa, ony oňlamaga ýa-da çozanyň günäsini ýuwmaga, ýumarlamaga hiç hili esas ýokdy. Ýöne ogrynyňam, merdiräniň hem juda ejiziň bolşy ýaly, namartlygyň halys pes derejesine baryp ýetýän alamançylygam bolýardy. Gowşudyň ýakyn daýy-ýegen gatnaşygynda durýandygyna garamazdan, Hojam Şükür han bilen arasyna tow düşmeginiň iki sebäbiniň biri hem, Şol gaty namart alamançylyk boldy. Tejen derýasyny ýakalap oturan uly obada ýaşaýan namartlyk bolsa gaýtmaýanlygy üçin ýaňsylanyp batyr lakamyny alan Hakyz diýen bir adam öz neberesiniň ýigitleri bilen Maşada tarap alamançylyga çykýar. Ol yza takmynan näçe günden dolanjakdygyny hasaplap, geläýjek wagty göçi taýyn bolup oturmagyny garyndaşlaryna tabşyryp gidýär. Ol Eýran topragynda ilkinji gabat gelen kiçijik bir obaň talagyny salýar. Yza gaýtjak mahaly hem, Maňa tekäniň sakyz batyry diýerler! diýip öwünýär. Alamandan gelen maznada goňşy hatarlary hem duýdurman, sakyz öz neberesiniň adamlaryny, mal-garasyny alyp, gijäniň içinde joşuklar tarap göçýär. Hut şol gijäniň ertesi Tassy Guwaltyň obasyny sorag idegi bilen tapan ýaragly gajarlar Batyrdan galan ary beýleki adamlardan çykarýarlar. Hapyzyň garyndaşy däl bigünä depeleriň öýleri talanyp mallary sürülýär. Bu bolan iş ilatda gahar-gazap oýarýar. Şonda ýanyna üç-dört sany aksakaly alan Gowşut baş hanyň ornuna oturan Hojam Şüküriň üstüne baryp, Hapyz Hanja göçenem bolsa tapmagy, oňa çäre görmegi talap edýär. Emma baş han şoňa meňzeş ýagdaýda mydama berýän Goňşara alaman çaparmançylygynda beýle-beýle zatlar bolar durur diýen jogaby gaýtarýar. Şonda Howşut megerem ömründe ilkinji gezek özünden ulynyň, onda-da il hanynyň üstüne sesini gataldýar. Şol ses gataltma hem daýy-ýegen arasyndaky gatnaşyk ýüpüne, päsgel düwnüniň düwülmegine getirýär. Şonuň yz ýanyndan bolan Uly geňeşde Howşut han köne galanyň hiç bir jähtden talaby ödemeýändigini tekrarlap, tarapda täze bir goranyş galasyny gurmaklygyň zerurdygyny nygtaýar. Emma şeýle galanyň zerurdygyna akyl ýetirýänem bolsa, Hojam Şükür diňe Gowşudy ýeňmek maksady bilen, Bize täze gala gurmagyň hajaty ýok. Biziň berk galamyz bar. Ol galanyň bir diwary Hywa, beýleki diwaram Eýrandyr, diýýär. Hem öz sözüni geçirýär. Şonuň bilenem daýy-egeňiň arasynda durnukly tuw düşýär. Şeýlelikde, geçen wakalary ýatlap, geljekki wakalary çaklap oturan Gowşudyň özi küşt matasynyň başynda bolsa-da, hyýaly, oýy küştde däldi. Üstesine-de, Abbas han näçe öwünse-de, oýnaýşy Horasana belli bolmaly küştleriň oýnaýşyça däldi. Eger-de gowşut uly höwes bilen küşt başyna geçen bolsa, ony kän güýç sarp etmänem utup biljek ekeni. Häzirlikçe bolsa, oýun deňräk barýardy. Üstesine-de, gojanyň her göçümi gaty kän wagt sarp edýändigi sebäpli, oýnuň birinji döwi örän uzaga çekdi. Şonuň üçin hem eýýäm küştden eli sowan Gowşut öňde ýene iki döwüň bardygyny ýatlanda, eýýämden ýaýdandy. Bu döwüň tizräk gutarmagyny isledi. Oýun çalt gutarar ýaly bilgeşligini utulmak çykalgasy-da bardy welin, Gowşut ol ýola düşmek islemedi. Eger ol bilgeşligini utulsa, ony hem akmak däl Apbas han aňaýsa, Gowşut gelşiksiz ýagdaýa düşerdi. Öý eýesiniň ony ýaranjaňlyk diýip kabul etmegi-de ahmaldy. Gowşudyň bolsa adam häsiýetleriniň arasynda iň halamaýany ýaranjaňlykdy. Geň wagt, Apbas han öz myhmanynyň häzir küşt oýnamaga höwesiniň ýokdugyny bilip, oňa ýardam etmek isleýän ýaly garaşylmadyk, ýöne gowuşmak isläýjek teklibini tapdy. Deňme-deňe razymyň? Teklip aýdylyp-aýdylmaka gowşup ony kabul etdi. Ikimiziň güýjümiz kybapdaşrak bar ekeni. Indi men Türkmenler küşdüň nämediginem bilenok diýen adama garaz sözleýäň diýip bilerin. Abbas han goşda ýakymly bolup eşdilen ol sözleriň yzyndan başga bir geň teklip etdi. Ikimiz öwünmäge esas gazandyk diýip han ýylgyrdy. Indi bu ikisi oýnasyn. Abbas hanym ilki Täçgöwre, soňam Murtly Gajara tarap elini sallady. Täçgöwrüň küşt oýnaşynyň ýaby gorludygyny bilse-de, myhman öý eýesiniň guly diýen nakyly ýatlansoň, Abbas hanym çaga oýny ýaly çykymly gowşut ýylgyrmak bilen kabul etdi. Içinden bolsa, Gojalyk, baýlyk adamy her hili ýollardan ýöreder eken-ow! diýip pikir etdi. Garamurt gajar hem ökde däl ekeni welin, Täçgök serdaryň küşt bilişi has-da ýüzleýdi. Esli salym oýnalandan soň, Goşut hem küşt matasyna tarap nazaryny aýlady. Onuň ilki ünsüni çeken pyýadalar saýpal tapansoň, has-da göze kaklyşyp duran iki at boldy. Täçgögüň aty gajarynyň atyna düşländi. Täçgök ony görmeýärdi. Gaýtam onuň ähli ünsi ýagdaýy pes oturan bir pyýadasyndady. Bar maksady şol pyýadany giddirmezlikdedi. Şonuň üçinem häzir pyýadadan has bähbitli atyň etmeli göçümi onuň sahydasyna gelmeýärdi. Göçmek gezegi hem Täçgöküdi. Gowşudyň baha bermegine görä, atyny mugut gidiräýende-de gara murtuň döwi güýçlüdi. Emma şol mugut atyň urulmalydygyny aýdasy gelip gowşudyň içini it ýyrtýardy. Ýöne başgalara duýdurman aýtmagyň bolsa ebetegini tapmaýardy. Ýassyga gyşaran Abbas han howlynyň çetinde keýjerekläp duran ata tarap seretdi. Ol Gowşudyň atyna myhmanlary derwezeden giren batlaryna aşyk bolupdy. Şonuň üçin bolsa gerek, Apbas han Gowşuda onuň garaşman oturan sowalyny berdi. Atyň näçe ýaşynda, Türkeman? Gowşut küştden zordan ünsüni bölüp, atlaryň baglanyp goýlan tarapyna seretdi. Hanyň sowalyna garaşylmadyk bolşy ýaly, myhmanyň jogaby hem gaty düşnüksiz boldy. Atym bäş ýaşar han aga. Özi-de häzir boşanaýsa garşysyndaky duran atlaryň birine oňrar. Beýleki janawar garşylygam görkezip bilmez. Hemramyň aty-da gaty gyrpadyr. Gowşutyň aty gyrpa däldi, uruşganam däldi. Tersine, ol edil goýun maly ýaly ýuwaşdy. Täçgowyň kellesine Gowşut näme sebäbe görä öz atynyň hakyky bolşuny aýdaýman, garaz sözleýärkä diýen pikir geldi. Beýle ýagdaýyň ýöne-ýere ýüze çykmanlygy hakda oýlanan Täçgök küşt matasynyň üstündäki atlary üns berdi. Gowşudyň aýlawly gepiniň manysy aýan boldy. Täçgök göçüm etdi. Emma ol garşydaşynyň mugt oturan atyny urmaga ýetişmedi. Apbas han onuň goşaryndan ýapyşdy. Dur, myhman! diýen han Täçgöge ýüzlenýänem bolsa, gowuşda seredip gepledi. Men Aly begiň atynyň mugt durandygyna hälden bäri üns berip otyrdym. Bularyň ikisi-de ýagdaýdan bihabardy. Apbas han ýaňzysyny ýylgyrtdy. Ökde küştçüler dagy. Barybir Täçgöwün serdar utuldy. Onuň üçin utulanyňam, gowuşdyňam keýpi bozulyp durmady. Oýunlarda birde utulsaň, birde utarsyň. Ýöne Garamurt Gajar bilen Täçgöwün küşt oýnamagynyň manysy asla garaşylmadyk düýpli bir netijä getirdi. Goşut. Gep aýlamasyndan göwni suw içen Apbas han joşdy. Ol myhmanyň inçe mekirlik bilen guran pirimini göýä özi tapan ýaly bolup begendi. Hatda joşguny içine sygmaýan oglanjyk ýaly taýly gezek eline hem çarpyk goýberdi. Garşydaşyň aklyna mynasyp baha bermegem akmaklyk nyşany bolmaly däldir, diýip, myhmany öwen Apbas han şol bir mahalla özüni hem öwmegi ýadydan çykarmady. Sen gaty ýiti mekirlik etdiň, myhman. Şonuň üçin men saňa serpaý ýapjak. Orazýagly hanyň adyndan geleniň üçin hemem küşt meselesinde hiç kimiň kellesine gelmejek mekirlik tapanyň üçin men öz gol astynda saklaýan bäş bendämiň birini seňňe talap etmän boşadýan. Elbetde, Howşut bilen Täçgök serdar maly-dünýäsi kän Abbas hanyň niçiksi Tarhan bökerdigine garaşsalaram, beýle serpaýa garaşmandylar. Çünki ol serpaý olar üçin hanyň edip biljek ähli sowgatyndanam gymmatlydy. Kerhan kepeläniň sünnäläp ýatan egri gylyjy Abbas hanyň eline geçdi.